A ni ti leei bilichinnima yi kumda yi kpaŋ zuɣusi maa wulana, ka tɛhigu ka a ti ŋmɛri ni puhi zaŋ tiri bilichin kam zaa sa ŋun be buɣim maa zuɣu ka tabiri di sɔŋda. Di ba baŋ bɛn ku be katiŋ ka gba zaa kuli nyɛ baŋ niŋdi zaɣa zaŋ chaŋ bɔhiri n-nyɛ baŋ ni dundɔŋɔ maa polo. Ɛɛ, di yaa ku naai ka tara ka ti bo n-gbaagi m ba piri di mɔɣu duu. Ŋun kam doli ti pili afa ŋu, o mi m ba piri di mɔɣu duu ni nyɛ ninvuɣ so. ti kana Dagbanli din chihiri polo ka ti yaa kuli bo n-gbaai o zuŋɔ dabisili ŋɔ maa ni ti bo niɣisim zaŋ ti yɛtɔɣ shɛŋa. Dinzuɣu m be niŋ yɛtɔɣ waɣila ni chaŋ Bappa Duŋɔɣu doo sani ka o ti zaŋ o ni mali shɛli n-zaŋ ti ti. M Bappa, ka yi ŋmaai bɛwula, ka zɔnzɔn gili.
Naawuni naa nyɛla sani ka o ni ti dali zuɣusuŋ. Naawuni tibiti suuna. To, m ba Piraa, ɛɛ, ti ni yɛn kana ti bɔhi yɛtɔɣ shɛli nyɛla, ti Dagbani ŋɔ puuni, di tooi zooya ka nir bu m-bɔnje ka di nyɛla daŋ puuni ka yɛli sɔɣira be. Yɛla pam be daŋ puuni, ka ni tooi chaɣ daadam bɔbu ka di kɔŋ di naba ayi zuɣu zanibu. Ka ti yɛn bɔhi nyanya, yɛli sɔɣidinim be daŋ puuni n-tooi gu daadam daŋ bia soli ka o bɔb shee ka o ni tooi bɔŋ kɔŋ? A yi kana ti lihi yɛli timsili zaa bee bɔhi timsili ka a bɔhi ma, yɛla galisiya daŋ puuni n ni tooi gu daŋ bia ka o ku tooi bɔn nya. Hal di lan galisi daŋ puuni ka n ni tooi gu daŋ dɔɣiri kpɛma ka o ku tooi bɔn nya o ba yili. Di beni dinnim ka ti ninkura maa bee ka kpamba maa zaŋ boli baɣa yuli maa. Baɣa yuli, di nyɛla sama. bee Dagbanli bee ti boli ni baɣa yuli di nyɛla samli amaa n tooi di samli ka bi yooi hmm. maa ku tooi di samli ka di yi fa hmm. dom ni sam kura yi bi loo sam pala gba kula n tooi di n di yaha hmm. a ba yi daa puli jɛ guna bee wa yi daa puli wum bɛ gooni bee wa yi daa puli jihi bee wa yi daa puli tilo ka bɔ a ma ka puli zaliba ti niŋ ba tɔŋ ka o labi ti labisili ka yɛli bɛ dawoo bee bɛ eh, dɔɣim yɛla ka o ti dɔɣi ka o bilan ti o labisi ka vili ban tab o pa yɛli ni pumpɔŋɔ ni o leeg o lahi tuui ba daadam bee Larabawa bila di zuɣu ŋun bi lahi mi yɛli kurili. To yɛli kurili maa ŋun pa yɛn chɛ ŋun daa chaŋ ti boli vuri ŋɔ kpambu ni yɛli maa ni tabilan kpiiba dimdi yɛriga o dolimi paari ŋun gbubi li maa. Nyini ŋun be ninvuɣ so bɛn daa chaŋ ti kpe lala n-kpe lala yiga nyina ni ka dɔɣi o ŋɔ nyini m-pa nyɛ yɛli maa nyini m-be yɛn vuhi maa. Di zuɣu jɛhi bɛ daŋ puuni, n ni tooi gu nir nyumu n nyabu, n ni tooi gu nir tuuni chɛndi, n ni tooi chɛ ka nir zahindi zahim biɛri, n ni tooi chɛ ka nir bɔri ka bi nyara, bee n ni tooi kul chɛ ka a bɔra ka di bahi di yoli. Hal jɛhi mali yiko ka di ni tooi gu nir soli ka o ku tooi nya paɣa. Ka a yi pun mali paɣa gba, amaa ka a ni yɛn niŋ shɛm bɔ paɣa pahi gba ka di nyɛ yɛlli. Tɔ! Ti mi kam na ti bɔhiri ni ti nya din gur nir shɛm. Ti bi bɔhiri din kpiriti jɛhi bee jɛhi ni niŋ shɛm ni di kpi n-kpɛri na daŋ ni. Di zuɣu ti yɛn tɔɣisila ti din di lala din guri nir soli ni o zoobu, ni o tooni chandi, ni o bɔn nya. Dini ka ti ni yɛn tɔɣisi, ka saha yi kul beni ka nyɛvuya bi tumda, ti ti yɛn ti labimina ti tɔɣisi din di jɛhi ni doli so shɛli kpɛri na daŋ ni. Ka daŋ kam ni ka jɛhi be, di bi zami ni a yi kul nya Dagbana jɛhi di mali bukaata ni jɛhi be a daŋ ni. Uhum! Shɛb bi mi li, di ka ba n daŋ ni. Tilo! Di malila din be shɛb daŋ ni, ka daŋ kam ni ka di be. Amaa Dagban ninkura maa ni daa zaŋ bizuɣuri lɛbi bizuɣuri bini daa bi zaŋ lɛbi bahi zuɣuri maa zuɣu bizuɣuri maa daa ʒirila yɛla dɔn bahi zuɣu bi ʒiri ʒili bi daa chanimi ginda n kpɛri lala yɛla nim puni tilo ŋɔ nyɛla tia bee bukaata bee dabara ka a ni tooi dili na ti kpɛhi daŋ puni duŋ yi munahindi ya ka yi ku kɔri bee ka yi nim ban yi kuli chɛ yi shinkaafa sɔŋ buɣim ti diri li mi, ka yi nim ban yi kuli chɛhi yi nuya m-mali yi nukɔɣu bi ti nɔrila mɔɣu, yi bee yi nya buɣim maa ni yi shɛli na nti kpe yi nukɔɣu maa puuni n-di li. Di polo ka tilo daa yi be ni niŋgbuŋ biyisim daa yi doli gbahiri bi pola bee bi bihi ban na pɔri pɔra di ba bahi ni kamani ti ba naʒin ʒiya ŋɔ, ka ti yi mali niŋgbuŋ biyisim dɔri ti mali walisira. ka bɛ jɛndi mi din yi shɛli na, bɛ booni li la yɛli ti la, zaɣila do duuwo ka alaafee ni chaŋ ti kaai ti puu la, puu maa di bɔrila malibu, o ni ka alaafee maa ni tooi chɛ ka chaŋ ti gbaya, n ku tooi gbaya yɛli ti la m-pa kpe wuu maa. Puu bɔri malibu, ŋun mi di yɛn mali li maa do duu, o mi ku tooi chɛ o sɔŋ ŋun ninkurigu maa ka pa chaŋ ti maani li yɛli ti la m-pa kpe maa, ka bɛ boli li tilo, ka di nyɛla duŋ tia m-bala. Ti malila dɔri shɛŋa bee ti mali ninvuɣu shɛba ka di nyɛmi yaa? Aai, bɛ ku tooi di o nyɛvili, amaa bɛ yɛn zaŋla barigu nahim o. Doro ka bɛ ku yɛn lib o, ka o ku ʒi doro maa hal nti lan ka kubu, ka sama ti dol o gba ka o yi. Naawuni di ti niŋ dabili kam lala. Di puuni ka tilo yirina. Tilo dolila niŋgbuŋ biisim, barigu. Naa bɔri ka di yaɣi ni bee naa kul bo adaaʒiɛnima nti laɣim lina ti zali, ka adaaʒiɛ maa ti kul wurim, ka di wurimi maa nyɛla buɣim dili, zɔŋ di buɣim, a kambɔŋ di buɣim, a paɣa duu di buɣim.